שלום וברכה טייערע אידן און ברוכים הבאים צו צווישן אונז מיטן טערעפיסט רבי יוסף זאב בראווער, צווישן אונז נאמבער נײַן און נײַנציק, פארגעסן צו זאגן די נאמבער, א גוטן יוסף זאב. א גוטן ר' פנחס. וואס מאכסטו?
נײַן און נײַנציק.
נײַן און נײַנציק, א זקן מופלג. וואס? א זקן מופלג, א, נישט עד מאה ועשרים, עד מאה ועשרים אלף. ביז די הונדערט און צוואנציג טויזנט.
ס'איז עכט.
דער איז סאמטינג ספעשל, לייק דער איז פארט אוו מי, וואס איז זייער העפי אז אונז זעמיר אנגעקומען צו די נאמבער. ווען דו, איך געדענק נאך ווען דו האסט די ערשטע מאל געריטשט אוט מיך צו פרעגן די ערשטע שאלה פון גוט געפרעגט, און איך האסט מיך נאך אפילו נישט ארויפגערופן, סתם, און איך קוק יעצט צוריק וויפיל שמועסן אונז האבן געהאט, וויפיל קוועשאנס אונז האבן געענטפערט, וויפיל לייפס פון מענטשן וואס אונז האבן געטאטשט סתם מיט אונזער פשוטע צניעות'דיגע פראגראם דא אויפן היימישן חסידישן שפראך, איטס דער איז פארט אוו מי דער איז ווערי עקסייטעד און עמאשענעל. נאר א חלק?
מעני מעני חלקים, און אנדערע חלקים אנדערע חלקים פון מיך זאגן.

שמחה רבה, ס'איז באמת א פלעזשער, און איך האב א חלק אין די אלע מענטשן וואס דו העלפסט ארויס, איז מה טוב מה נעים, איז יא, ס'איז א מודיגע זכות, יא, און איך דערמאן מיך טאקע, כ'מיין יעצט אז דו ברענגסט עס אויף, איך האב שוין יא געהאט פארגעסן, אז ס'איז געווען די גוט געפרעגט פראגראם, האבן מענטשן געשיקט שאלות וואס האבן מיט תורת הנפש, יעצט אזעלכע שאלות קען איך נישט ענטפערן, נישט אז די אנדערע זאכן בין איך יא א מוסמך צו ענטפערן, אבער די אנדערע זאכן דארף מען נישט קיין סמכות צו ענטפערן, דארפסט קענען די אינפארמעישן, אבער דא דארף מען זיין א מוסמך, און איך בין נישט, האב איך דיר געפרעגט, און נאכדעם, יא, פון דעם איז ארויסגעוואקסן די פראגראם צווישן אונז, וואס איז ממש געווידמעט פאר דעם, פאר די סארטן שאלות. איך וואונדער מיר נאר צו דו באקומסט טאקע ווייניגער שאלות

זייער האט אסאך ארויסגעהאלפן, און יא, ברוך השם פאר דעם, און יענער האט א שאלה, איז ס'איז א א טינעידזשער, א מיידל א טינעידזשער, וואס האט אין די משפחה אפאר מענטשן וואס האבן בייפאולער, און די און די מיידל און אירע געשוויסטער האבן מיטגעהאלטן עפיסאודס, זיי האבן מיטגעהאלטן זאכן וואס. קומען מיט מיט אזעלכע זאכן, זאכן וואס קומען מיט מיט אזעלכע זאכן, איך מיין יא, עפעס סארט ביהעיוויערס, איך שטעל מיך פאר, וואס קומען מיט מיט מענטשן וואס ליידן אויף דעם, און נעמען נישט קעיר דערפון, דאס איז די ווארט מסתמא, און יענער האט צוויי האט צוויי עיקר שאלות, אויב איך האב גוט פארשטאנען, איינס איז צו זי און די געשוויסטער זאלן גיין פאר טערעפי, פשוט פון מיטהאלטן פון צוזעהן וואס זיי האבן מיטגעהאלטן און צוגעזעהן, און די צווייטע חלק איז א קאנסערן אז ס'קען זיין, זי פרעגט אויף זיך, אפשר האב איך עס אויכעט, און זי האט געהערט אז מען דייעגנאוזט נישט די זאכן אדער ס'קומט נישט ארויס אונטער ביז מ'איז אַכצן יאר אלט, אבער ס'קען זיין אז ס'איז שוין אין איר, ס'דרימלט דארטן און ס'וועט ארויסקומען, וואס די שאלה? זאל זי גיין פאר טערעפי? וואס זאל טון וועגן דעם?
יא. אקעי. שטארקע שאלה. ווי הייבט מען אן? כ'וואלט געזאגט, דו האסט איידיע? נעה, נישט ווי אנצוהייבן. איך זאג קודם אז איך גיי עסומען אז די מיידל האט געהערט פון בעל הסמכות, יא, לאמיר זאגן אנדערע משפחה מיטגלידער אין לעבן אדער

קודם כל, ס'איז זיכער א גוטע איידיע פאר דיך צו קאאפערעיטן מיט מענטל העלט פראפעשענעלס וואס זענען שוין עניוועי אינוואלווד מיט עיקר פעמילי וועגן די פעמילי מעמבערס וואס זענען שוין דייעגנאוזד לייק
דאס איז די ערשטע זאך לייק דער פראבעלי סאשעל ווארקערס אדער טעראפיסט סייקאלעדזשיסט וואס זענען אינוואלווד און ס'לוינט זיך ס'איז א גוטע איידיע מיטצוארבעטן מיט זיי עט די סעים טיים גייסט נישט קיין סאך אויפטון פון פעניקן פעניקן איז קיינמאל נישט קיין גוטע איידיע. אקעי. בנוגע די קוועסטשן וואס דו האסט געפרעגט אויב ס'איז אמת אז אויב איז דא פעמילי מעמבערס, יעצט ס'איז נישט קיין וואן הונדרעט פערסענט קלארע זאך אז אויב דו האסט פעמילי מעמבערס גייסטו עס אויך האבן, אבער ס'איז יא אמת, די ריסערטש ווייזט, עס איז היינט גאנץ קלאר, ס'איז דא א געוויסע ספעסיפיק דזשין וואס יענער דזשין, מענטשן וואס קעריען יענע ספעסיפיק דזשין, און איך געדענק נישט, איך קען עס נישט איבערזאגן איך בין נישט קיין, מיין בייאלאדזשי מיט דזשינס זענען נישט מיין שטערקסטע זייט, אבער איך האב געזען, איך האב עס געזען גראדע מיין איך די לעצטע וואך צוויי האט איינער געפאוסט אין איינע פון אונזערע פארומס, האט א געוויסע סייקאלאדזשיסט געפאוסט וועגן דעי ספעסיפיק דזשין, וואס ווער ס'קעריט יענע דזשין, איז האט א העכערע טשענס צו צו קענען ליידן פון דעם. יעצט לאמיר עס לאמיר עס צוברעכן אביסל אויף מער קליין געלט צו נוצן דיין שפראך. די וועג וויאזוי איך פארשטיי נאכן האנדלען מיט אפאר קעיסעס אין די לעצטע יאר צוויי, און כ'האב געארבעט גאנץ נאנט מיט פראפעסאר פסח ליכטענבערג וואס ער איז דא אין כפר שאול און ער פירט אן א געוויסע פראגראם סייסאטעריא א נייע מין וועג וויאזוי צו קוקן אויף סייקאסיס און בייפאולער און סקיצעפרעניע און די אלע זאכן ער האט זייער א מענטשליכע וועג וויאזוי צו צוגיין אמאל פלעגט מען קענען נעמען די מענטשן ווען זיי האבן זיך אנגעפאנגען אויפירן מאדנע מ'האט זיי איינגעשפארט מ'האט זיי געשאקט און אזוי געטון היינט ווערט שוין די וועלט מער און מער אפן. זיך אויפצופירן נייסער, מער מענטשליכער און העלפן פארשטיין. מיט מער רחמים, מיט מער איינזעעניש. יא, יא.
יעצט, ממילא פון דארט האב איך מיך אסאך געלערנט פון אים, דורכ'ן קענען אזא מין מענטש. פאריגע וואך גראדע איז געווען א אזא צוזאמקום, אזא קאנפערענץ, האט ער גערעדט דארט און ער האט אביסל פרעזענטעד זיינע איידיעס.
פאר די היימישע עולם. בעיסיקלי איך וואלט געזאגט אז די וואס איך האב מיך אויסגעלערנט וואס איך האב געזעהן פארשטאנען אויפגעכאפט איז אז די סימפל וועי פון עקספלעינען די אישו פון בייפאולער איז ווען די קאור פון די ברעין ווען די מיטן פון די ברעין, ווען די כח וואס קען מחבר זיין צוויי עקן, וואס דאס איז די פרייליכע און די טרויעריגע, די אנגייענדיגע און די אויפגעגעבענע, די צופרי מיט די ביינאכט, יא, די ייאוש מיט די מיט די ענעקזייעטי, לייק די אלע צוויי, וואס איז בייפאולער אין סימפל ווערטער? די מענטש לוזד די עביליטי צו קענען קאנטראלן און מענעדזשן און האלטן די צוויי זייטן. באלאנס. די באלאנס צווישן די צוויי נטיות וואס איז דא אין די נפש. און ער וואקלט זיך פון עקסטרעם צו עקסטרעם, אבער אויף אן עקסטרעמען אופן.
זייער זייער עקסטרעם אויף.
ווייל יעדער מענטש האט מאדס. קענען זיי זיך נישט דייעגנאוזן יעצט אלס בייפאולער, ווייל יעדער מענטש איז אדער בייפאולער אדער עס איז נארמאל, בעסער געזאגט. אז מען האט אין מוט, גיסט עס, יא.
רייט. סאו פונקט אזוי ווי אונז האבן, יעדע איד גייט דורך יעדע יאר א פורים און א תשעה באב, וואס פורים איז ער היי און תשעה באב איז ער ליטערלי נאנט צו די ערד, איז די זעלבע זאך, די מענטשן גייען דורך מצבים וואס זייער העפינעס ווערט אלל די וועי ביז א פורים, לייק ליטערלי פורים, פאר ווער האלט מיט א סך מאל, לייק אן טרינקען, לייק מען קען זיין היי און. אבער נישט סתם, מען רעדט, קען זיין ס'איז דא, אקעי דו וועסט וויסן בעסער ווי מיר, ס'קען זיין ס'איז דא וואס זענען פלעין היי, פרייליך, אבער אמת. כ'מיין נארמאל, מען גייט אין עקסטרעם, מען פילט זיך מורא'דיג עיבל, האט כאילו מען האט אבנארמאלע יכולת'ן, און מען האט טאקע, ס'שטורעמט און מען קען נישט שלאפן, מען וועקט זיך אויף שנעל און מען טוט אויסטערלישע זאכן. מען פילט ווי מען קען אייננעמען די וועלט. יא דאס יא זייער גוט זייער איך בין העפי גראדע אז די מענטשענסט עס וועגן דאס איז אביסל א שטיקל דיסקריפשען פון וואס ס'גייט פאר ווען איינער איז בייפאלער און נאכדעם אדער דא אין ארץ ישראל רופט מען עס מער מעניק דיפרעשען לייק ס'איז די זעלבע זאך לייק מעניק סטעיטס זענען ווען די ווען די העפינעס און די הויעכקייט און די פרייליכקייט און די עביליטיס און די עמבישענס זענען זייער זייער היי אן קיין שום לימיטס. פון וואס איך האב פריער גערופן די קאור פון די ברעין, די מיטן פון די ברעין, לימיט נישט די פרייליכע אנגייענדיגע זייט פון די ברעין, און מילא גייט עס אן קיין שום גרעניץ, און ווען יענע קעמיקעלס פון די ברעין נוצן זיך אויס און ס'ווערט אויס ווי לייק אינגאנצן, גייט די מענטש א טראסק אראפ און האט א מורא'דיגע שטארקע דעפרעשן, א מורא'דיגע שטארקע דאון, וואס יעדע קעיס איז דיפרענט אבער ס'קען אנגיין פון פאר טעג, וואכן אדער חדשים וואס א מענטש איז אין די. פרייליכע סטעיט, און ער ענדיגט אויסנוצן אלע זיינע ענערדזשיס אין די פרייליכע סטעיט און ער געט א טראסק אראפ צו די צוקלאפטע, דיפרעסטע, אראפגעפאלענע סטעיט, אויך פאר גאנץ לאנג נאך דעם איז יענער פונקט אזוי פונקט אזוי ווי דעמאלטס איז ער געווען אין די גאר העכסטע הויעכע הימלען איז ער דעמאלטס אין די גאר נידריגסטע אדמה. און די באטאם ליין איז די שוועריגקייט וואס די ברעין האט צו זיך דזשאסט האלטן אינדערמיטן.

ווען אלעס איז צובראכן און צוקלאפט און פארלוירן איז אייביג דא א תקווה און א שמחה, ס'איז נישט דא קיין ייאוש און ס'איז נישט דא קיין קאמפליט עצבות וואס זאל איבערנעמען די גאנצע. תשעה באב נאכמיטאג ווארפט מען באבקעס. עקזעקטלי. יא. כ'מיין ס'איז דא אזא מנהג אין כ'ווייס נישט צו ס'איז איבעראל אבער ס'איז דא אזא מנהג. יא, מ'גרייט אן עסן, אויפרייניגן די שטוב, שטייט חז ל אז משיח איז דעמאלס געבוירן געווארן, שטייט. און כ'זע אז די קרובים זענען ארויסגעקומען פנאי משל אחיו, און סאו סאו דאס איז די סימפל זאך, סאו. סאו צוריק צו האסט געהאלטן אינמיטן רעדן אה צו יענער האט א טשענס קודם צו. סאו וואס געשעהט?
וואס געשעהט פאר מענטשן? סאו מענטשן וואס זענען מער עלול צו אריינפאלן אין דעם מיינט אז זיי האבן די, זיי האבן פיזיקלי די די געבוי פון זייער מח פיזיקלי, יא אזוי ווי איך האב פונקט לעצטענס געליינט איינשטיינס מח, מ'האט דאך צונומען זיין מח נאכדעם וואס ער איז אוועק, און אים געמאכט א אזא סורדזשערי, מ'האט דערמאנט די חלק פון זיין מח וואס איז געווען, די חלק אין מח וואס ביי יעדע מענטש איז יענץ די אפטיילונג פון די מעט, פון די נומבערס פון די אבסטרעקט זאכן ער ווייסט די איז געווען ביי אים סאך סאך דיקער און גרעסער. און אויך די חלק פון דמיון.
אקעי, דאס דאס ווייסטו שוין. אזוי מיין איך, יא. איז איז די זעלבע זאך ביי מענטשן וואס זענען זייער קריעטיוו איז די חלק ליטערלי די פיזיקלי חלק אין זייער מח זענען די די פיזיקעל חלק אין די מח וואס איז קריעטיוו איז מער קריעטיוו, עמאשענעל מענטשן איז די חלק אין די ברעין וואס איז מער עמאשענעל איז איז גרעסער, די זעלבע זאך ספאנטעניעס, יא מענטשן וואס קענען הענדלען מער ספאנטעניטי, סאו אין אנדערע ווערטער ס'איז דא א שטארקע קארעלעישאן פון די וועג וויאזוי א מענטש ביהעיווט און וויאזוי א מענטש פירט זיך אויף און וויאזוי א מענטש עקספיריענסד זיין לייף דורך דעם וואס די פיזיקל זאך אין די ברעין, סאו די דזשין מאכט אז די מענטש זאל קענען גרינגער ווערן אריינגעשטויסן אין א סייקל פון מעניק און דעפרעשן וואס מ'רופט בייפאולער.
עקסטרים ארויף און עקסטרים אראפ, עקסטרים אראפ, אהא, סאו אקעי. סאו דאס איז די סימפל עקספלענעישן פון עס, יעצט בעצם יעדע מענטש אויב ער גייט דורך זייער זייער גאר גאר עקסטרים שוועריקייטן קען ער אויכעט ווערן אויסגעשטעלט צו די זאך וואס עס זאל אזוי ווי ווערן די חלק אין די מח זאל פארלירן די עביליטי צו קענען צוזאמהאלטן. די חלק אין די מח וואס ציט דיך ארויף און די אנדערע חלק פון די מח וואס ציט דיך אראפ, יא ס'איז אויך די קעמיקעלס אין די ברעין, יא די קעמיקעלס בארואיגן און די קעמיקעלס צינדן אן, סאו למשל איינע פון די שטארקע זאכן איז זיכער מאכן גוטע דייעט און גוטע סקעדזשול פון שלאפן, שלאפן איז איינע פון די וויכטיגסטע זאכן, עספעשעלי טינעידזשערס, עספעשעלי בחורים אסאך מאל, האב נישט קיין פראבלעם פון געבן א סקיפ א נאכט שלאף, און חס ושלום, כ'מיין דאס זעט מען אסאך און כ'האב עס געזען ליידער אין די אין די ריעליטי, מענטשן וואס סקיפן, מענטשן וואס שפילן זיך מיט זייער שלאף וואס זייער שלאף איז נישט בסדר, זיי קענען ווערן אריינגעשטויסן אין אזעלכע עפיסאודס. ווען איך זאג אריינגעשטויסן מיין איך ס'געט ס'ווערט געטריגערט אז די ברעין אזוי ווי איז מוותר אויף די איידיע פון שלאף און הייבט אן פארן ארויף און הייבט אן אויסשיסן אלע קעמיקלס. רעדסט פון עמיצער וואס וואס איז וואס האט עס סיי ווי וואס ליידט אויף דעם עס סיי ווי אדער אפילו. איך זאג ביי ביידע, ספעשעלי ספעשעלי זי פרעגט זי וויל וויסן וואס זי קען טון. איינע פון די זאכן וואס דו קענסט טון איז, פרוביר צו טון אלעס וואס דו קענסט צו האלטן א נארמאלע קאר בעלענסד ברעין, דורך גוטע נארמאלע דייעט, דורך גוטע העלטי שלאפן, און דורכ'ן זיין אוועיר, לייק דעוועלאפ זיך, און אדרבה אויב דו קענסט ריטשן אוט צו מענטל העלט פראפעשענעלס, נישט דווקא זיך יעצט אריינזעצן אין טערעפי, לייק אבער האבן א גוטע טרעקינג אזוי ווי א גוטע. אזוי סך הכל מורה דרך בערך מיט וועם מען קענט נען יא יא און קען רעדן און פרעגן די ממש די שאלות די צוויי שאלות. עקזעקטלי יא
און אויך מעדיקעישן איז זייער זייער א אקעי זאך פאר מענטשן וואס זענען. אלא פון די זאכן, פון בעיסיק נעטשרעל זאכן, פון, כ'וויל נישט, כ'וויל נישט מענטשענען קיין זאכן, אבער ס'איז דא כל מיני זאכן וואס זענען דיזיינט צו שטארקן די מח. סאו, עסן ריכטיג, שלאפן ריכטיג, און נאך איז דא נאך א שטארקע זאך, געוויסע שוועריקייטן אזוי ווי סטרעס און טראומעס און לייק שווערע זאכן וואס איז שווער פאר די מח פון א מענטש, פאר די הארץ פון א מענטש צו שלעפן, קענען אויכעט זייער שטארק טריגערן, סאו ווי מער דו קענסט אכט געבן צו האבן א בעלענסד רואיגע צוגאנג צום לעבן, למשל כ'וועל דיך געבן א גוטע דוגמא, אין די מעסעדזש אליין, ביי די סוף פון די מעסעדזש האסטו געזאגט אזוי ווי, יוי ענטפער מיך שנעל ווייל איך בין זייער אנגעצויגן לייק איך בין זייער זייער נערוועז, דאס אליין איז שוין. איז שוין נישט צו גוט. לייג נישט זיין נערוועז, טריי צו טון כל מיני זאכן, פון לערנען בטחון ביז טון כל מיני פעולות זאכן וואס בארואיגן, פון עקסערסייז ביז עסן נארמאל און שלאפן נארמאל, סאו דאס איז די קורצע וועג וויאזוי איך האב געוואלט דאס אדרעסירן. נאך א הערה וואס איך האב געוואלט זאגן איז זייער זייער אסאך קוועסטשענס פון די לעצטע נײַן און נײַנציק עפיזאד וואס אונז האמער געהאט אין דעם. די ערשטע נײַן און נײַנציק מיינסטו? יא, סארי, יא די. די לעצטע נײַן און נײַנציק, יא ניין אקעי, ניין סתם.
סיי פון דעם און פון אלע רוב קוועסטשענס וואס קומען אריין, די באטאם ליין איז די מיטן, די באטאם ליין איז אייביג די בעלענס, די באטאם ליין איז אייביג די. די דרכי הממוצע, די קאור, וויאזוי קען איך טרעפן דעם מיטן וואס דער זאל מאכן איך זאל נישט מורא האבן פון דאס און איך זאל נישט אריינפאלן אין יענץ? דאס דעט מעיק סענס טו יו? איך מיין, איך געדענק נישט די שאלה אויף אויסווענדיג, אבער.
לייק אויב דו ווילסט צוזאמנעמען, אויב דו ווילסט באמת צוזאמנעמען די באטאם ליין פון אלע זאכן צוזאמען, אקעי, אסאך דערפון איז אינפארמעישן, געב מיר אביסל אינפארמעישן אויף דעי סאבדזשעקט, געב מיר אביסל אינפארמעישן אויף יענע סאבדזשעקט וואס דאס און דעי טערעסאנטע מינוט איז אויך געטון. אמת.
אבער די דרך הממוצע זיידיג איז געווענטליך די וועג צו גיין, איא? איא.
און די אינטערעסאנטע חלק וואס מען זעט אבער איז וועגן אסאך מאל קען מען מיינען אוי ווען ס'קומט צו סייקאסיס, ווען ס'קומט צו סקיצעפרעניע, ווען ס'קומט צו בייפאולער, ווען ס'קומט צו די מינע דיסארדערס איז עס נערוון קראנק וויאזוי מען רופט עס ביי אונז, ס'איז אזא מענטל העלט אישו, איים טעלינג יו די באטאם ליין. קומט אראפ צו גוטע בעלענסד לייף סטייל און דזשאסט סטרענגטענען, שטארקן די קאור, שטארקן דיין כח הבחירה, נישט זיין עקספאוזד צו סטרעס, צו טראומעס און די מיני זאכן. אגב, די קאנפרענס וואס איך האב געמענטשענט פריער, דארט איז געווען, זיי האבן געהאט דארטן א איינער וואס איז געווען א פעישענט וואס זי האט געהאט,

און ס'איז געווען גאר אינטערעסאנט זי האט פארגעליידן די גאנצע וויאזוי אלעס איז געגאנגען און ווען זי האט געכאפט און ווען זי האט פארשטאנען און וואס איז געווען העלפפול און וויאזוי איז ארויסגעגאנגען סאו די האפענונג פאר דעם איז מורא'דיג לייק די די וועלט היינט איז אזוי מין גוט דעוועלאפט. נאך א וויכטיגע זאך וואס איך וויל צולייגן איז. פארטיקולערלי ביי דעם מין אישוס לייק פון די האקלקייט פון די מח איז עס זייער וויכטיג ווי פריער צו טון די אינטערווענשאנס און פריווענטן עפיסאודס פון ארויף גיין צו לייק ווייל אויב א מענטש האט איינמאל ער קראכט ארויס איינמאל יא פלעגט עס רופן ביי אונז נערוון בראך אדער ווי פלעגט מען עס רופן? עס איז אזעלכע מינע אויסדרוקן, אזעלכע מינע. נערוון בראך.
יא, עס האט אים געפלאצט די נערוון אדער וואס אזעלכע מינע נערוועס ברעיקדאון. נערוועס ברעיקדאון, אקעי. וואס מיינט א נערוועס ברעיקדאון? די נערוועס סיסטעם, די סיסטעם וואס זאל קענען האלטן און מאכן סענס פון אלע מינע נסיונות און אלע מינע שוועריגקייטן און. די זייטן ווי די מח און די לייף שלעפט דיך, האט נישט געקענט מער אנהאלטן און דעטס איט, איט לאסט איט, און ס'האט אנגעפאנגען אריינגיין אין דמיונות און די מח פראדוסט זייער גוטע דמיונות ווי אזוי ס'זאל קענען מאכן די מענטש דורכגיין, און סאו. אויב געשעט עס נאכאמאל און נאכאמאל, לייק נאכאמאל ברעיקדאון, נאכאמאל ברעיקדאון, נאכאמאל ברעיקדאון, סארט אוו די מח. טרעינט זיך, די מח לערנט זיך אויס אז ס'קען מוותר זיין אויף די קאור, אויף די קאנטראל, אויף די מאכן נארמאלע טשויסעס, און ס'קען פשוט געבן א טשעק ארויס און אריינגיין אין א נייע עפיזאוד פון. ס'הייסט די מח טרעינט זיך מער, ווערט מער צוגעוואוינט?
ווערט מער צוגעוואוינט צו יוזן די זאך, און יעדע מאל ווערט עס ערגער און ס'נעמט מער צייט צוריקצוקומען. סאו ס'איז זייער וויכטיג סיי פון די פריווענשאן סייד און סיי פון די טריטמענט סייד צו טון וואס אונז קענען צו עס אפהאלטן און עס טריעטן ווי שנעלער לייק אראפצוברענגען די
ווי יהי רצון אז אידן זאלן אלע אידן זאלן אייביג זיין פרייליך. און אויף א געזונטע פארבעלנסד וועג, מען זאל נישט דארפן צוקומען צו א פאל צו קענען אפרישיעטן ווי גוט ס'איז ווען מ'איז אויבן, מען קען אייביג זיין אויבן, אבער יא. ניין איך זאג אויך אז דאס דאס איז אזוי ווי די מער עקסטרים ווערזשען פון יעדע מין נסיון וואס מענטשן האבן, דאס ווען איך האב דיך פריער געזאגט אז כמעט אלע קוועשאנס בוילן דאון צו דעם, איז עס אויך די זעלבע זאך, ווייל ווען דער מענטש איז זייער זייער טרויעריג איז עס אויך האט א געוויסע האט ערגעץ ווי פארלוירן זיין עביליטי צו קענען מענעדזשן די טרויער אדער. אהא
אקעי. שאלות פאר די פראגראם פאר צווישן אונז קען מען שיקן אדער אויף טעקס אדער א קורצע קלארע מעסעדזש אויף טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר. דאס איז זעף בראווער, א טעראפיסט מיט א גוט הארץ האט ליב צו העלפן מענטשן.